Nah di sini di situlah perlunya tafsir. Jangan sampai menganut paham mujassimah. Mujassimah itu memadahakan Tuhan itu nang kaya makhluk. Allah batangan, Allah punya kaki, Nang kaya makhluk Allah duduk di kursi, kan ayat kursi tadi. Makanya bahasa Arab, kita urang Indonesia ni bisa berataan bahasa Arab. Kursiyun, kursi. Mistorotun, mistar.

Nah, dimapa ne? Dimapa? Jadi itulah disebut dengan ayat mutasyabihat, samar lagi. Badiamnya nang kaya apa? Nang kaya kita kah? Bisi rumah Kaya ulun badiam di rumah ulun jua ada kursi duduk banar di kursi nang kaitu kah nah iya nang jar urang tu bahasanya ambigu masih nang istawa tu nah hati hati banar mamaknainya jadi ayat mutasyabihat ini ayatnya itu masih samar lagi kada jelas lagi Nang Istawa tadi nah, Tuhan bertempat tinggal atau bersemayam di Arsy. Nang Istawanya itu bertempat tinggal. Jadi itu memiliki makna lain. Makna lain tadi itulah yang disebut dengan perlu ditafsir. Nah, tafsir ini bisa menggunakan ayat Quran dengan Quran. Nya ada kena berkaitannya kena antara ayat Quran tu nah. Cari dulu di Quran. Bisa di ayat sini kayak ini. Penafsiran di berikutnya kena di ayat surah napakah? Ada kena. Jadi tafsir itu bisa Quran dengan Quran atau Quran dengan hadis. Nah inilah yang diutamakan Ibnu Katsir.

Nah jadi jangan pagat lah bila menyebut nama Nabi Muhammad buati Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanapa jadi babuat Sallallahu Alaihi Wasallam?

Barti madahakan Tuhan batampat. Cuba pikirakan, kira-kira bujur lah Pak deh. Amun di sisi Allah nih barti di sisi itu di higa. Amun indallah dimaknainya di sisi Allah, nah baarti di higa Tuhan tah. Tu banyak jua nang urang nang apa, Nang tasalah tasalah nang kaka itu tuh bujur ja kecil tapi dampaknya besar. Coba kena pindang ari bilanya ulun tuh membaca indallah atau wa ila hadratin nabi inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam.

Kecuali kena ada nang masanya nang kita itu kita sampaiakan kanapa di hadrat Allah bukan di sisi Allah. Makna hadrat itu nangapa? Kalaunya dasar la yatakallamun illa man adhina lahur rahman.

Ay ini kan dari Polri nih. Dari Polri wajib terutama Babinsa belajar kitab kuning, bujur kada Pak RT? Beritanya ada kalo berita. Nah ini kalau pina mun Pak RT jua diwajibakan jua tokoh masyarakat Mang Dery kena wajib belajar kitab kuning.

Ada lagi ayatnya kena, Yadullah, tangan Allah, fauqa aidihim, di atas tangan mereka. Nih, tangan Allah, kayapa nih? Ayat mutasyabihat jua nih, samar jua nih. Tangan Tuhan berarti Tuhan batangan. Berarti Tuhan nang kaya kita. Nah, ngarannya, ngarannya manyarupaakan Allah lawan makhluk. Makanya sifat dua puluh pulang belajar. Sifat dua puluh. Napa ujar sifat dua puluh? Ha? Mukhalafatuhu lil hawaditsi. Allah Ta'ala mukhalafatuhu. Mukhalafah menyalahi. Lil hawaditsi lawan nang diulah sidin. Jadi kada sama. Ujar kita, ujar gurunya bahari di pangajian, lain pecal, lain bibi. Nah itu arwah guru sekumpul tuh, bahari di pangajian tuh. Lain pecal, lain pecal, lain bibi. Bibi ya bibi, ya pecal ya pecal. Kada mau si pecal ini bepadah bibi.

Tu padahal hati hati hati hati urang nang balajar nur muhammad jangan sampai takodimakan nur muhammad baharu tu kena sifat dua puluh tu sifat dua puluh tu ni padahal ulangan ulangan ulangan nang bahari ja tu mudahan ingatan ja masih pelajaran bahari tu.

bi abdihi. Ni mukhalafatuhu lil hawadithi tadi. Allah Ta'ala kada sama lawan nang di ulah Sidin. Nah kayapa ayatnya kena tu? Yadullah tangan Tuhan fauqa aidihim di atas tangan mereka. Nang ayat-ayat nang kakaitu tu.

Wa ukharu mutasyabihat. Ayat nang lainnya pang, nah itulah ayat mutasyabihat. Nang tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini mun kadada mun ahli tafsir ni sesat am. Tuhan bisi tangan. Bubuhan mujasimah inya teh mujasimah mamadahakan Allah taala bajisim. Tuhan duduk di arasy, Tuhan duduk di kursi, Tuhan badiam di arasy, terserah nang di atas. Mamadahakan tempat kah, Tuhan di atas. Banyak nang kakaitu jua taumpat bahasa ya mun kaitu sudah jar banjir di Kalimantan Selatan. Kita sarahkan lawan nang di atas ai sudah. Itu bahasa nang kakayitu tuh. Di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan mudah-mudahan bagus saja tuh. Kita ini dipandang Tuhan di sisi Tuhan. Di sisi tuh berarti di higa Tuhan tuh. Tahum lah mun ulun bahasa Banjarnya di di sisi ini kan bahasa Indonesia nih. Amun kita alih ke bahasa Banjar di higa ai.

Alal arsy ala itu di atas arasy, arasy itu di atas. Istawa bertempat tinggal, bersemayam, bediam, betempat. Ikam kada percaya lawan ayat ini kafir? Bingung ai. Iilah. Maknanya, Ar-Rahman alal arsy istawa. Memang dasar kaytu artinya. Ayo, kayapa kena manjawabnya? Nah, makanya perlu supaya jangan tapangaruh tadi. Supaya jangan tapangaruh kena. Apalagi kena muka di internet. Tabuka nang dalil bubuhannya nang manunjukakan ini nah, dasar kayni pemahamannya, dasar nang kayni pang. Makanya sahabat badiam aja. Tabi'in badiam haja, tabi'ut tabi'in badiam haja, kadada mambahas soal itu. Baarti bujur. Maka nang bujur itu orang nang generasinya parak lawan generasi Rasulullah. Nah, hadis Rasulullah nang kaini jua.

Ibtigha'al fitnah, untuk mencari-cari fitnah. Ayat-ayat nang samar tadi, Tuhan batangan, yadullah fauqa aydihim. Tuhan beisi wajah. Wajah, bahas coba arti wajah napa wajah? Itu bahasa Arab. Wajah tadi pang nah, wajah.

Berarti Tuhan nang kaya makhluk kaya bisi wajah jua. Jadi banyak banar fayattabi'una ma tasyabaha minhu.

Allah Ta'ala punya jisim nang kaya makhluk. Allah punya tangan, Allah punya kaki. Nah, itu mujassimah tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi kini ja bahasanya. Padahal ujar Tuhan.

Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Jadi ujar Allah adapun urang-urang nang dalam ilmunya rasikhun ilmunya dalam yaqulun inya baucap napa amanna bihi kami baiman baiman tadi pang sudah lawan Allah taala. Allah taala punya kursi punya arash baiman sudah.

Coba nang hari. Tulisan kah? Tulisan banyak banar nang manulis di sisi Allah. Arti tu nah banyak tu, di sisi Allah, jakanya pang di hadrat Allah. Itu tadi mun dimaknai di sisi, Pa Bayu ai. Pa Bayu di sisi, di sisi Pa Bayu siapa?

Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad sesungguhnya Allah taala itu maha melihat tahu Tuhan malihat Allah lil ibad bagi hamba-hambanya bagus jua lah amalan tu diamalakan bujur-bujur tu.

Nah ini nang dikhawatirakan siapa nih? Nang dikhawatirakan bubuhan-buhan kapolri, bagian polisi-polisi, kapolda. Nang ayat-ayatnya nih. Nang uktulu, perangilah.

Kada ikam lah jar Tuhan. Nang kana tipu daya. Wa makaru wa makarallah aku nang manipu daya lawan bubuhan ikam. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sepaling baik manipu daya. Kadanya aku pang nang ikam tipu jar Tuhan, ikam itu manipu diri ikam sorong jua. Jadi supaya hidup, supaya hidup jangan ditipu daya urang siapakah, handak dipolitiki urang kah, baca wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil'ibad.

Handak napa misalnya? Dipikirakan urang. Dipikirakan urang handak dicari kesalahan kita. Ini pas nih nang urang bagawi di kantor pas kada nih. Nang bagawi di mana kah? Nah, PRT. Mm-mm. Handak di misalnya PRT kena handak diampihi urang jadi RT. Apong jar RT-nya ini ini ini ini jar. Baca PRT wa ufawwidu amri ilallah.

Berkat mambaca wa ufawwidhu amri ilallah Nah, wa makaru wa makarallah. Inya handak manipu Tuhan dengan berbagai macam jara. Wa makarallah, aku nang manipu inya jar Tuhan. Wallahu khairul. Mati ni. Insyaallah kena di group kena. Nah, di group. Ibu ibu mandangar jua kah tu bu? Oh, leh kada mandangar. Laki dah pina sarik sarik bu eh. Pian bujur aja, baca akan lagi pian. Wa ufawidhu amri ilallah inallah basirum bil ibad. Nah, nang laki tu kena rasa manyasal, merasa badosa. Aku jua nang salah umanya ai jar. Haa. Jadi bagus banar amalannya tu. Ulunlah bila amalan nilah nang ulun cari amalan itu nang jarang urang mambaca. Kanapakah jadi sugesti ulun kan kaitu tu. Bila urang tu lumrah mambaca asa biar ai dah umum, umum, biasa ai umum. Tapi ketika amalan nang urang jarang tahu, jarang urang mambaca, insya Allah sakali gin mambaca, Langsung kabul prt nya. Langsung kabul. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Amunnya urang rancak baca Quran mangaji insyaallah hafal sudah tu. Apabila ayat tu mutasyabihat

Kada bafungsi lagi di kubur. Nang urang ahli napa mesin, bisa mbaiki napa pesawat. Di kubur tapakai lah. Nah tatinggal jua, tatinggal ilmu. Tapi ketika urangnya ilmu akhirat. Na tapakaya, tabawa, taumpat di alam kubur. Salah satu makhluk ciptaan Allah nang mana Allah Ta'ala itu menciptakannya itu sebagai gambaran kerajaan luar biasa. Makanya ada ngaran Allah Ta'ala, napa ngarannya? Malikul Mulk. Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulk. Jadi handak tahu kayapa kerajaan Allah Taala, yang jelas yang jelas jangan mamadahakan Tuhan badiam di Arasy, ngitu ja coba. Jangan mamadahakan Tuhan badiam di Arasy. Ini keringkasannya tadi. Jangan mamadahakan Tuhan kaya makhluk. Itu Allah manggambarakan kayapa Karajaanku, jar Allah Ta'ala. Mamadahakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mamadahakan Allah Ta'ala, Wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, untuk samantara itu ja dulu. Jadi ada golongan nang urang mamaham ngaran ngaran golongannya paham Mujassimah. Paham Mujassimah. Nah itu nang kita wanti-wanti tadi, di antaranya terserah nang di atas, terserah nang di atas Allah Ta'ala, makanya Isra Mi'raj inya Rasulullah kemana? Naik kada ke atas? Nah Arasy tadi pang ditafsirakannya Ar-Rahman alal Arsy istawa, Tuhan bersemayam di Arasy, di atas, di atas tu tempatnya ya Arasy. Nah, jadi ada arash, ada kursi, ada kursi juga. Jangan dimanahkan Tuhan duduk di kursi, jangan. Nah, itu aja dulu lah. Ini supaya bujur-bujur kita menjaga akidah kita, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah pengajiannya

Wajah-wajah tadi kada nang kaya ni lagi. Kubur kayapa, sudah magit dari kubur kayapa. Rupanya tadi ada nang kaya rupa babi. Rupanya kaya babi. Kapalanya dirubah Allah berwujud nang kaya rupa babi. Ada nang kaya anjing. Nah, itu kainata. kitabnya ada khusus khusus kisah tentang tentang tentang khabar-khabar akhir zaman kayanya dikubur kaya apa bangkit dari kubur tentang urang di dalam neraka neraka ini urang nang berbuat ini maka ini maka inilah akibat dari amal perbuatannya semasa hidup di dunia.